An ing'e ni japuonj no, sikund no, anyalo weye anytime. Pod nitie joma pimo. Gidaye, gidaye. Mano to japuonj mine nopuonji English no. An ing'e no kaere. Madam ja.
I don't like her.
Were ni ji ok chuore ma polis. Chuore ma polis no koro wuonde. Wuonde ni nyalo goji area.
Koro area ni, area mwa madhe kong'o ni. En anyalo bedo kata mwa madhe yath. En onyalo bedo ng'a.

mama yake gi mamaye opogore bwana kwani an riambo nani kwani base ka dong an mapuonjoga ji nani dong an mapuonjoga ji kata kiswahili ka yes pok adhi ayie man to ok dang' ariamb An Mama ariambo en- kata mia. mama en achiel achiel ok nyako anyal ong'e gi riambo mama. bwana dong' ang'isi gima ang'eyo
Kana mamake to mane. nang'oyo chencha morio ne jam kodi nikech story moko manono Ni Kiswahili.
Odieri ni bisa na dogi koro kama kori wacho Kiswahili mi ji piem. Eh, Kiswahili te. Mi wacho te Kiswahili lilo moko minono ka, minono tik tik tik tik tik ka. Ni zi- Wiri gi migo orongo tik tik Ni lilo. nende ko mara chia topic.
Kiswahili ongea topic nigi nigi gini nigi hadithi.
Hadithi njo. Manti yudo. Ti hadithi ndo hadithi njo. Nitie nitie hadithi za bomwasi.
Eh, wana bonwasi ntemani chamo bobi. Wa bonwasi ntengaya mane. Ya bonwasi temani chamo bobi. Bwana moro ja nyakach moro kani bwana binwala. Eto wala ko wala.
Wala bin wala.
Joluo nodhi opogore apoga modhi ochoko rieko temo kawo. Wala bin Gete wala wiye. gika. Maka joluo. Eto nokolo konyiga. Fred Ogola gero dho lokore Fred Ogola. Fere gola ni fere gola. The same same group mana Barack Obama wuok gi Lupita. Nonego bed na wuok. I just

mang'eny mondo amigi advice sirikal mare jubili mare muyi mbe ni iluongo ni nayati muyi achiel maluongo ni nayati mwende saki no iwinjo to ne pok ochak mukora maduong' ing'eni koro moyi ing'eni koro en gi paro mar niya eh, nodwa nokel paro moro mar polo cha iwinjo ni polo nigi Kaka chak polo gi ber, mor polo kich. gi chiemo ma fine. iwinjo gino chak gi mor kich koro moi ne dwa ni mondo okel gimoro ni ale ni ni en okelo chak koro mor kich no be pod tije koso moi ema pod dhi kele mondo tijni kare koso moi nyasaye moi ne ng'at moro maber e think kare Riek bwana. Ti-

en ing'eni kata kaka oluonge luonga mm. ma kiwanja wuo jo-israel owuo eh. eh, dong'in luongo luongo niya farao nyango eh. ma farao ting'eni dware gi farao gi wuoyi mopong' ok dwar farao kende dware gi farao gi yawuoyi te ma musa lagre ni kacha musa lagre ni kacha mane mane matugo bwana

en wuoche ma pok notang' e piny ka en wuoche ma bende chal ni be ni en pala to be ni en aora to be ni en gimoro minyalo En cham mikate gi mo- gi un- Wachamo. to be ni Wachamo. ondeng kuome soda to be ni Mana en wuoche polo moro ma mit. nigi mitne moro polo mit polo mit nyathina gik michamo kacha gin mana mana mor kich gi to chak. geti ni donge iwinjo ni we geti miloso gi chuma kano losi gi chapat mikwongo inang'a nang'a komondi e dho geti to be ok ng'ade kaka inene ng'ade en gi mikayo aneno fredi jakadongo gi riwere kuonde migoyo angalagi ok ng'adi ok ng'ade en gi midonjo free of charge the same same body mono tho piny kucho go to your heaven